Agone Nyasachwa erokamano mosemiyowa thuolo kendo kawuono nyadichiel. Oh, chunya agombo mondo afulrani kapok wadhi mabor. An an jayalo Victor Kibaga, jachula Rusinga, ng'ama owar kendo mosenyuol mobedo nyathi Nyasaye. Wuoth gi Nyasaye nachako praboro gadek Geno nie chunya ka nadhi tho ka an kuom Nyasayeno. Mano e wach kaka chalo. Wan gi nyamera ka bende nyalo fulorenu mondo ing'e ng'ama en ka. Erokamano ahinya ng'at Nyasaye. Gi nyinga iluonga ni Crescencia Nyango. Anya Kalungu Sori. Wuothna gi Yesu Kristo ne ochakore higa mar alufu ariyo gi prariyo gachiel. Ageno ni abro tho gi Yesu Kristo. Erokamano.
Nyamerano osefulo nyinge. Oh, nyamera kaluwore gi kaka in, ere wach minyalo gombo ng'eyo e lalruogwa mwan godo sani? Uh, jatich Nyasaye hmm. an an gi wach kendo an gi penjo. Penjo na wacho kama. Ere wach ma onegore yal? Nikech awinjo ka jok moko yalo weche mang'eny kaka lewo, richo gi jochiende. Koro ere wach ma onegore yal? Erokamano. Erokamano.
Wach mowinjore yal to nitie, ok en leo be ok wuoyo kuom jochiende. Adier gi mipenjono amba asenene e piny ka, aneno ka jowadwa yalo leo. Adwa wuoyo e leo kawuono, kawuono adwa wuoyo e leo, ng'ato nyalo bedo kata olewo. Ng'ato be koni kawuono da wuoyo kuom jochiende ma dalau. To jachien onge ma dalawa. Gima ipenjo na en adier, but an gi dwoko. Wach monego yal yudore e e Mariko apar ga auchiel matindo apar ga abich mawacho niya, dhiuru e piny duto uyal wach maber kanye kama dwa wacho donge iwinjo ka wuon warruok min yesu kristo yesu ema wuoyo to kochier wa kuom jomotho koro bedo gi joote ne piny to konogi ni dhiuru e piny duto to yal wach maber kendo ni nitie weche Eh, emomiyo odagi ni kik uyal weche uyal wach Eh, nitie wach to nitie weche koro jowadwa choko weche Eh, lewo en gima ber kilewo nikech adier jomoko to lewo onego ler lewo saidi mano krak kendo wan gi gik mabeyo kaka jo-israel nobar ne ginam gigo beyo eh, ng'ato nyalo lero jochiende ma dalau mosando weteni molewo oko kendo kolero to adier winjo niya ng'ano mulo dalawa kamili lakini mano ok good news wach maka yesu chier to wacho ne joote kakoro odhi en ni dhiuru e piny duto uyal wach maber ok weche maber uyal wach koro wach maber ni ema ji kia wach maber ni en yesu kristo wach maber monego yal yesu ema owinjo yal en ana jachien modonjo ni kapo ni lungo weche mag gunda gi ng'ato to koro wuog mamit nikech ng'ato wuoyo nie gundau king'iyo dalau to adier chode nitie king'iyo dalau adier kong'o nitie king'iyo dalau adier richo nitie motimo king'iyo lewo nitie Eh, gombo nitie eh, nitie jela motwe jomoko ji lero gigo koro ilero gik motwe ji to ng'ama gonyo ji e jela to ok ler emomiyo yesu odagi ok ni weuru weche be uyalo wach ket ayare twech to setwe jogo ma kata ok iwacho be kata ok ilero ne jochiende madala ginuone mna gima ung'eyo to sie sie en e jela koro kilero ne ng'ato jela to ng'ato nie jela akia ni mando kodhi konyore nang'o kiyalo ne ng'ato lewo to lewo Koro lewo wang' nogol ng'ato e lewo. Ng'a yalo lewo to ng'a miyalo ne lewo ni bol lewo. Koro onego kel jagol ji e lewo. Ee, onego kel jagol ji e lewo en ema koyale Yesu. Nyasaye riek mogeno, Yesu riek momiyo wuoyo. Okoni dhiuru to uyal la wach. Ee, wach. Kik uyal weche, yaluru wach. To kawuono ji wuoye weche mane Yesu otimo. Yesu ochango nyajaire ma ng'ato dwa chung' gi nyajairo. Ng'ato dwa chung' gi Sakayo ma nyadundo. Adwa wuoye dundo. Koro akia ni gigi tang' nomi ng'ato bed nyathi Nyasaye sa adi, akia ni gigi ang' nogol ng'ato e jela sa adi. Koro penjo mipenjono duong' monego jowinjo mawinjo injili, pog injili gi weche. Eh, pog wach gi weche. Yesu to dwa ni mondo odhi oyal wach nikech ng'ato koyie wachno koseyal tiyalo yie to ng'ato yie to ng'ato ibatiso to bedo teko yudo teko mar bedo nyathi ng'a- nyathi Nyasaye to jela to ok nyal keti bed nyathi Nyasaye jela be ok nyal golo jela ma dalau Eh, koro ng'a mowinjo yal ka wan ka en Yesu Kristo ma ja Nazareth. En ye wach maber mowinjo yal, ok weche mabeyo. Kia Yesu chango Lazaro, mago mna weche. Yesu kiochiero nyala nyanya jairo mago weche. Lazaro wuok e piny Bethania mago weche. Lakini gigo konego yal nikech gin weche ma Yesu notimo. To wach monego yal mondo pow kama Satan oloro en Yesu Kristo ma ja Nazareth. Eh, iwinjo. Wanyalo dok ni to joote to noyalo nang'o? Nikech ok wan joyalo mokwongo. Nitie joma nokwongo yalonwa ka Petro okwongonwa ka e yalo. Oh, Paulo okwongonwa yalo. E, mago joma oketonwa mise mar Injili nikech ondiki ni onge mise moro mak mana mano oket gi jonabi gi joote. E, onge mise moro mano oket gi jonabi gi joote. Koro jonabi nowacho ang'o to joote noyalo ang'o? Donge ineno mana ka Isaya wacho ni to mano ng'ama biro ka abosra ka lepi otimo remo. Winjo injili ma jogo wacho, ng'ato biro to abosra to lepi otimo remo. E, to rwakore gi lep duong' to olo ni Jerusalem nyaka resi, winj injich Paulo, injich Isaya. To ka Isaya chako neno to neno mana ng'ama wuoyo, roho mar Nyasaye ni kuoma, osewira, oseora mondo ayal wach maber. To giwinjo kama, jogo wuoyo kuom wach maber, to ok giwuo kuom lewo. Ito mi iwuoyo kuom lewoni, mago wecheni mamit michoko. Eh, mondo ji owinj ni ng'ani ong'e longo wach, ng'ani ong'e yalo, ng'ani ong'e tweyo. To wach monego wuo e sie, onego wuo e pend kich. Ne en Yesu ja Nazareth. En e dichuo ma Nyasaye ogo tangas e aora Jordan. Nyasaye ema owuoyo kowacho ni mano e wuoda matimo nade mahero to chunya otimore nade mor kode piny owinje to satan ogo nyon ni yesu ok yal iyalo gombo iyalo lewo iyalo tuo iyalo jela iyalo neko iyalo kong'o iyalo chode iyalo gik maricho richo richo richo lakini yesu sie manyalo golo ji e gino to satan odagi no um giwinjo ka mae kama injili pogore jo mago jonabi daudi ka jesege ni koro wach mana ni ng'ama odak kama opondo mar ng'ama malo chutho To giwinjo kanyo ka Zaburi piero gachiel wacho ka ni ng'ama odak kama opondo mar ng'ama malo chutho nosiki tipo mar ng'ama nyalo duto. Ok ichikori e verse apar gachiel mondo ing'e ni gino ok en dhano. Ng'ama odak kama opondo mar ng'ama malo chutho ok en dhano. Dhano pok odak gi Nyasaye podi ng'ama odak kama opondo mar Nyasaye mamalo chutho kata modak e tabernacle mar ruoth ka wendo en ye Yesu. ma Saburi no wuoyo kuom. Eh. To wacho niya, Nyasaye nokonyi adier kuom masiche. Ni ng'ani en kata ji tho nego ji koni gi koni, to en ok oluoro tho. Koro en ng'ama ka tho neko kata ka yie ogoje piny to ok nyal tetea. Ng'at ma ka yie ogoje piny to- to Yesu owani en ema Nyasaye donge ne jonabi gi ne okoro kuome. Eh, Jandik Saburi mar Daudi ni kata ka en Musa nonene. To koni ng'atno donge ne ok ochopo wesa apar gachiel mar Saburi piero ochiko gachiel to wacho nang'o? ni anami malaika maga chik kuomi mondo otim ang'o oriti ng'ama nyasaye omiyo malaika chik mondo oriteno en ye yesu monego yal iwinjo ka jok machon ka wuoye kuom joka dak nowuoye kuom ng'ane kuom kuom ng'ane kuom ibrahim dak ni giwuoye kuom isaka gi jakobo ni wuoye mana kuom yesu ka ema gidwer to kichak iduogo e saburi prariyo gadi prariyo gadek to giwinjo kawacho ni ruoth nyasaye jang'ona e jakwada To kema nwa penjo ni to ng'ama Ruoth Nyasaye kwayo ni, ng'ani dobed in? Hmm? Ni kata okalo mana e hoho mar tipo mar tho ni to ok oluor nikech Nyasaye niga kode. Yawa jowadwa, gin ok dhano, gino Yesu wuod Nyasaye. Ka jonabi pod wuoyo awuoya kuom. Kidhi e rapar mar chik apar gaboro apar gaboro, to wacho nang'o? Ni ruoth moro biro bigni. No, rapar mar chik apar gaboro apar gaboro wacho ni niya, ni iye onyiso Musa, abiro yiero negi janabi kaka in. Nyis jo-Israel nabiro yiero negi janabi moro abiro oro, abiro oro kanyo machal kodi kaka in. Abiro keto weche na ang'one e dhoge. To ng'ato ka ng'ato mowinjo wachno to kodewo, enodwar wechego kuome. Ng'ama iwuoyo kuome no en ng'a? Ok mano Yesu ema Musa wuoyo kuome. ni to kanyo ji otama tama ji yalo winj gik ma jonabi ne yalo kata ka injili kata ka kori winjo gik mane gikoro ne gikoro gospel piwa gospel monego yal jal mabiro chalo gi musa no kene yesu mano satan odinre nok yal to kidhi ir jona isomo jona ariyo tiwinjo ka jona wacho niya ni nalamo ruoth nyasaye ka ang'e i rech mano statement mokwongo headline To kitieko to chak wuoyo koro kodhi piny kanyo kichako somo Jona ariyo wang'. Iwinjo ka koro Jona wacho ni ni nalami ti an e piny jomotho. Koro imwa penjo to rech mane ma piny jomotho ni e iye. Iwinjo kuonde ma injili odake nitu jachien odake ni mago ok yal. Magi wacho ni Jona. Jona ka en Jona to Jona nosedhiga e piny ruodh jomotho ni ee. To piny ruodh jomotho rech nigi piny ruodh jomotho nikech olemo kende e rech. Piny ruodh joma otho ni odhi kende ire. Kasto chako ridre kanyo kisomo gino kidhi piny. Ibiro chopo kama wacho ni nan donjo e piny moro e tie got. Mi gi buya mag nam noga wiye. Koro wapenjo to rech mane man gi got? Iwinjo weche ko rech mane ma got nie iye mondo itiek gi wiyi ni gino ok Jona. Jona ne koro kuom ng'ato. Ochako wacho ni ruoth, nadhi e piny moro ma dho rangaeji olor nyaka nene kendo olor nyaka chieng'. Ni to nigola e piny ma nadhiyeno kangima. Eh, nodhi e piny moro te nodhi e piny joma otho ema koseyiki gi lone tap onge duogo ng'ama oseol kuome lone tap kata kochier to thomne yie to onge duogo to jalno to wuoyo jona to wacho ni nigola ka ngima jona mane manotho mowuok ka ngima somie chieng' moro biorna kata message eh, eh, inene Eh, eh, injili ma yalo kanyo na bia some ni Jona notho muchie mondo wang'e ni gima wuoyo kanyo no Jona koso Jona neno ng'ato to ng'ama gibuya mag namo ga wiye tie got miwacho ok en Yesu mandiga mar kudho oga wiye satan odagi ni mago injili mok yal winjo kanyo to kodhi saburi ochiko weso ochiko saburi ne mopod awuoyo nie to wacho nang'o ni ruoth nyasaye ma joma ithiro ringo timo ang'o tony kuome ni en e kar kwe kinde mar chandruok a jo ruoth nyasaye jomong'e iketo gino margi kuom nikech ok ijwa ng'ato ang'ata moringo biro iri ng'atno en ng'a ma jondiko wuoyo kuome mano ok e yesu ma joma ithiro ringo tony kuome joma nithiro dong' noringo tony jairo dong' oringo modhi ire koni nyara tho noyudo resruok koso nokoyudo nikech ondiki ni joma ithiro ringo to tony kuome ng'ano ng'a Jagirasi kobiro dongo tony. Jodho apar kogo koko dongo tony. Batimeo koluongo dongo tony. To Satan odagi ni mano kinjili mar Yesu, mago mag joote, ni magina mag jonabi, ni Daudi ne wuoyo kuome. Kadima Daudi kapo ni gimoro thiri to ringo dhi tony kuome. Koro ne gipog injili monego yal. Wadoga ni ir joote. Wan gi ng'ama iluongo ni Petro. Petro yalo injili. Petro noyalo injili mane? Kochopo ka Kornelio, gospel mane moyalo ka Kornelio, injili mane ma Petro yalo? Noyalo kuom noyalo leo, noyalo nyajairo. Ah, ang'o mane Petro yalo? Petro noyalo Yesu. Kisomo tich joote apar pradek abich ibiro winjo ni omor gi ji duto te moluore kendo matimo tim makare bed ni akane kata ae dhoot mane nooro wach maber mar kwe kuom yesu kristo to chaka chaka be ung'eyo kaka nyasaye nowalo yesu kristo ma janazareth gi roho maler kendo gi teko nowuotho kotimo maber kendo chango ji duto ma satan sando Injili bila notami yalo nade to jootero noyal. Dak oyal ne ng'ano lewo, dak awinjo kata jochiende moko. To kata kapo ni mano ok iwinji, wadhi ane ir Filipo, be jayalo. To kinde mikwongo yalo, momiyo kata kapo ni gino chwanyi, to kinde mikwongo yalo. Nyaka ing'e ni Filipo okwongo nie Injili, gin e foundation mar Goa Good News. Koro nyaka wayal kaka joote noyalo, nyaka wayal kaka Yesu noyalo, nyaka wayal kaka jonabi nokoro gima ibiro yalo. We sieko gi mari, Gik milungo mamit gi kaka idondo gombogo ok ket ng'ato bed nyathi Nyasaye. Yal Yesu ja Nazareth chieng' rienye mudho piny Dekapol gi Judea. Ukiw jo-Yahudi nam nindo kendo iwuo kuome. Ng'ama jochiende winjo ni tami wuoyena. Satan ema odagi ni kelo weche mamit malombo ji mamiyo ji nyiero mamiyo ji ywak. To ka ng'ato wuok kanyo koseywak to jajel. Ka ng'ato wuok kanyo to chalre chala kaka nobiro. Nikech gima loko ngimane monego wuone maloko ngimane en Yesu. Manyuolo ji manyien ne Yesu to jasan satan odagi ni lero ni leo. Miwinj ka pap go ka ka onde ka jochiende wuok ka jochiende wuok ka jochiende go ji piny. Eh, ka ji ywak matek ma pap go nduru nikech oler leo madala gi ng'ato. penjo penjo niya to kiseywaak ewi lewo molerni ang' niae kanyo kogonye adier ok mae momi dhi gori piny sa ochiko tang' sa apar gariyo odhiambo itweyi gi tol kendo orucha kendo itweyi gi tol orucha machielo itweyi gi tol chokruoge te nyaka higa lok in isiki gori piny ka gimomi igori piny nikech ilero ni lewo gi gombo gi tora to gigo ok nyal golo jochiende magoyi piny to samoyal yeso jamedar komanda mar lweny akida Kosieko mosieko e gweng' ka ji kia. Jawar mar Israel. En koyale to jochiende duto tetetete wigi juol to gia gi ng'wech. Tok mano ng'ano pong' mana gi roho. E injili mane yalo chon. Ne yalo Yesu to ng'ato pong' gi roho. Emomiyo ahero wachara udo ng'ano. Wachara koni yal Yesu. Kech Yesu emoting'o hono, Yesu emoting'o warruok, Yesu emoting'o roho maler. Yesu emoting'o Yesu e kila kitu. Yal Yesu. Ni wachara ne penjo ni to kok iyalo Yesu ibro dhi chamo meru. Eh wachara ne penjo. Kende Yesu ne mano yalo emo miyo dong gi record be ne motimo ondi dichiegni moingo jogi te. Nikech Yesu ne mano yalo. Wadok ir Filipo ma wacho cha. Dong Roho nyiso Filipo ni ringi mondo idhiyo idhi romo gi ja Ethiopia. Ka Filipo ringo to Filipo romo gi ja Ethiopia ma buoch. Biwinjo kan, ja Ethiopia motimo nana mabuoch. Tieni mok nyuol gi dhako, to rito mwandu mar Kandake ma ruoth ma dhako ma Ethiopia kuro. Gimomiyo rito mwandu mar dhako ni, nikech en ng'ama buoch mok nyal timo richo gi dhako ni. Koro miyo chuor dhako ni trust toko ni rit mwandu wa machiega ni nigo. To sama noa lemo Jerusalem, odok dala gi Ethiopia gi. To dong' Nyasaye wuoyo gi Filipo ni ochung' ng'ato ya lemo ka to poko poko yudo Kristo. iyalo ne mna weche mabeyo mag jonabi histori kaka nyasaye nobaro nam ne kwerewa gi kaka ikor ni isaya wacho ni ng'at moro biro biro hmm? Hmm? isaya prabich kadek dongo some wang'ayo kodhi ng'ama nogo ma onge kama inyalo parego to nyasaye nyiso filipo ni ringi dhi nyis ng'acha yesu dhial ne ng'acha good news habari njema Ok ma Filipo ringo to Filipo dhi yalone. Wach mane mene Filipo ya? Nikech ng'ani buoch monego bed ni lero ne buoch. Jochiende madalagi mag joma notho koko nyombo onego wuone. Jochiende madalagi maloko ji mangla. Nonego wuone ja Ethiopia ni maber e gombo madalagi. To Filipo kodonjo chandruogeno. Filipo chomo kode Yesu ja Nazareth. Pir. chopo ni wach misomono mano Yesu. Eh, ma Yesu ni ye to Filipo chako yalo ne mana kanye kaka ndiko wach. To gwa gwa kode pum Yesu aseka seka seka seka koneno piten moko ni chungi tiyo chonde to Filipo dage okoni batisi mana kiyie kuom Yesu no gi chunyi duto to kona yie ni Yesu Kristo en ruoth to batiso kuome ere gombo kanyo yal Yesu dichuo kutami to manya mondo akonyi kaka diyale Tiani bi winja jawinjo. Many Yesu mondo itmany gini, many Yesu mondo iyal ei muma kanyo. To kotami, yud thuolo mondo warom kodi, mondo yalni Yesu, iwinji, ibed nyathi Nyasaye, kata chieng' moro iyudo singo mar wach maber, ok weche maricho. Jayal ing'e ni mano Filipo amiyi kanyo. Wachak wadog ane ir Paulo. Ni to Paulo noyalo wach mane? Sama nomak Paulo mosoye jela mochwad Paulo, Tok ka Paulo wuok e jala gotieno, ma ng'ato okawogi modhi olwokogi, wach mane mane Paulo wacho ne jogo? Paulo noyalonegi wach maber mawuoyo kuom Yesu Kristo. Paulo nowuoyonegi e wach maber mawuoyo kuom Yesu Kristo. Yesu ne ma Nyasaye oseketo ruoth kendo jawar. Iwinjo kanyo? Koro ng'ama onego yal jothurwa kiyudo thuolo Yesu temo onego yal to Satan ema odagi ni Yesu ok yal yalo gik maricho ma jachien time mieri. ng'ama onego gol ji otodo kendo chuodho injili mar yesu ja nazareth emomiyo yesu nowacho ni jouyal wach mang'owa wach maber to satan ema oloro chuny jolweny ni mondo jalweny oler gik motimo e miere koro satan okelo kong'o tibuyo ne konge ma ogomna dole satan okelo njaga tibuye njake nogomna dole okelo ura tibuye urano okelo jela tibuye jendano okelo tuo tibuye tuoneno aso ka kodi tieko tibuye kuom ng'ama yesu nochango ni koro tabro kelo jachang lasaro titieko ni yesu nochango lasaro ni papogo Yal Yesu pimnwa kaka nokore, pimnwa kaka jonabi nowuoyo kuome, kitepe mag chik Saburi kod jonabi. Pimnwa kaka Yesu Kristo no nobiro e piny ka gi gima nokele. Pim kaka notho gi kaka nochier oa kuom joma tho. Mondo ipim weche mane owacho to ok ochier oa kuom jotho to owacho nang'o? Wadwa yalo wach mabarach. Ni aha, owacho nang'o ni dhi uyal wach maber. Bas mane midonje, we donje mari. Eka ibiro neno teko Yesu ka wuotho. Dongo ndiki ni kik upar ni ji duto maluonga ni ruoth ruoth ema notim ang'o? Ema nodonji. Ang'o mi Yesu wuoyo kama? Nikech Yesu temo wuoyo. Eh, owacho ni kik upar ni ji duto maluonga ni ruoth ruoth ema nodonji. Ooyo, ondeko biye ni ooyo. Mak mana ng'ama otimo gima wuoro me polo timo ang'o? Dwaro. Tem wapenj to wuoro me polo dwaro nang'o? Ok onego wapenj kamano. Nikech ondiki ni mana ng'ama otimo gima wuoro me polo timo ang'o? Dwaro kende ema notimo ang'o? Ema nodonji. To kichikori kanyo kidhi e wes moro ma mbele kanyono kaka iwinjo kapod isomo kamano, to wacho niya ni jomoko nokoni ruoth e nyingi ne wagolo e jochiende ma koro tikonowa ni mana ng'ama otimo gima wuoro me polo dwaro ni nyingi ne wagolo e jochiende nyingi ne wakore wach nyingi ne watime ondni ni to yesu konogi niya ni ayeuru ira un joma timo richogi To jogi to golo jochiende gi nying Yesu. Jogi timo ondini gi nying Yesu, koro gi nying Yesu. Ni te ka Yesu dhi riembo jogi. Ni to gima omiyo riembo jogi kinono ni jogi ok otimo gima wuoro me polo timo ang'o? Dwaro. Koro mae ng'wono non to wuoro me polo dwaro nang'o? Wadoke Johana ang'wen. Uwinjo kanyo? Wadoke Johana ang'wen West pra, Johana auchiel West pra ang'wen. Yohana auchiel wach prang'wen wacho niya, nikech ma e dwaro mar wuora ni ng'ato ka ng'ato moneno ng'at moneno wuowi kendo otimo ang'o kendo yie kuome oyud ngima mosiko ma nyaka chieng' nyasaye dwa ni ng'at moneno yesu to ni yesu ineno yesu iyale momiyo paulo wuoyo gi jogalatia okona penjou jogalatia ujoma noyalne gi yesu mna ka gima igure wang'u tieni paulo noyalo kosombo yesu komake osombe kogure osombe kotho osombe kochier osombe yore te nyaka kaka jonabi nokore na jogo neno yesu mane osetho ka gionge higni machien giywa picha mar yesu paulo ywa mokende tong wang' gi ginjil onge picha gombo onge kama paulo wacho ni joma nolernegi timbe maricho mag satan monene wang'wa ha u joma noyalnegi yesu mana ka gimigure wang'gi ang'o mochiego chako dok koni njokae Eh, Koro wach monego yal nyapolo, Yesu ema onego yal. Ma ka ng'ato onge Yesu, nyis ng'ano ni weya. Eh, Yesu ema nyalo miyi teko mibed nyathi Nyasaye. Yesu ema nyalo chweyi manyien. Yesu ema nyalo waro chunyi. Yesu ema nyalo goli e jela. Yesu ema nyalo kelo gimi ongego. Yesu ema nyalo timo ono midwa notim sano. Yesu ema nigi teko mar rwako ji e polo. Yesu ema nigi teko mar timo hondni gi ranyisi ne ngimani kata ngima ng'ama chielo. Koro ng'ama onego yal en Yesu Kristo. ok gik ma satan sandogo ji yesu monego yal aparo naduoki e message mar wach an wach manyalo tiekogo jolweny kendo jowinjo yesu onego yal ogol chier mar jomotho oko yesu nokosike lo japuonj nochier chieng' mar adek jumapil kogwen ma kidi ong'ielore kende mowacho ni dhiuru yalo wach maber eka ranyisi biro luwo jo moyie nikech koyalo wach maber to dwoko mar wach maber no nie verse apar gabiriyo ni kuseyalo wach maber ma jogo yie mobatisi to ranyisi gi nie tokgi gigolo jochiende gidhumo roho gimako thuonde gimadho kwiri giketo lwetgi kuom joma tuo to onge gima timore ng'ama tuono changa changa sano gimomiyo gigo ok nyal luwo joma yalonegi nikech gidonjo gi e dhot marach emomiyo ndike johana apar ni ka ng'ato donjo e duond rombe to donjo gi kamoro nono to en jakuo kendo jamecho ka ng'ato donjo e duond rombe to ni ng'ato donjo e kanisawa mar joma warka to donjo gi yo machielo ka njich ura kata njich neko kata njich gombo kata njich lewe mokele donjo to donjo ka injili nokele ndiko luonge no jakuo kendo ojamecho koro kirwako ji gi dhot marach sauri ni nyako mago jokuoge kendo mago jomecho polo ema dhi riembi gi wuon polo ma emomiyo los kindi gi wuon ngima sani kapo ni donjo marach donjo e dhot dhot pod nitie thuolo pod nitie pok olor kitabu kaka ondike daniel pok olore sa pod nitie ma ng'ato nyalo repair kama osetow sa pod nitie ma ng'ato nyalo dok mondo yal good news kaka wuon warruok noyalo kendo nochiko nawinjo wer moro kowero ni yesu nochiko jopuonjrene dhiuru mondo uyal injili wan be kwachopo twawacho niya wuoguru wa wayal injili koro injili notong'a injili no e yesu to satan ogo matek ni en ok iyale iyalo gik ma satan sandogo ji kata iyalo odni ma Yesu notimo ne ji. Ok emomiyo niwinjo ka lero chien kacha ni joma sama nogur Yesu e musalaba cha ma Yesu odong' kende ok ne yudre kata Sakayo moro mulero cha kata Nyajairo moro mulero cha kata Miriam kata Lazaro moro mogol e piny joma tho cha en to ne en kure mondo oromne maiti gi malo. Dongo chungane ne odong' godo kende, Joseph Jarimathayo odong' godo kende, ma Joseph ogweyo. Moko ni ji oringo te to Yesu adongo, obong'o chieng' jamondo, chieng' noyikago, aseyiero odong' kodi an nyarombo ruodha, aseyiero. E ji oringo te, Yesu adongo, aseyiero, obong'o yo chieng' nathogo, aseyiero odong' kodi an nyarombo ruodha. Mano odong' gi Yesu ji ariyo, olore musalaba to ywak apunda kodhi iko. Ka joma notimne gi yondni opondo te, Emomiyo joono we yalanwa, yalnwa Yesu mondo otim hotni. Aridore kamano nikech mano kaka Yesu nowacho. Nyasaye mondo gwedhi walemo tieki. Wuoro maler wuon Ruodhwa Yesu, nyingi oyud duong' Nyasaye ma jang'wono, jahono kendo jaloyo. Duong' gi pak gi loch odogni. Asiko wach mar injili mane weyo mondo yal, ma satan odagi ni ok yal. kendo rido matek ni gik mokelo mosandogo ji emiyalo to wasepudho gino gi nat maduong' ni nying yeso gi yesu emiyalo Ket nying ng'ato e ng'ato. We nyingi mondo oyud duong', miwa chuny manyien mar winjo gospel no, mondo joma owinjo tigo kendo yal injili, mondo wachni olandre ji odonje piny ruodhi. Amiyo yi duong' kendo alami ka yie kuom roho maler e nying Yesu Kristo ma ja Nazareth. God bless you bye. Namba na mar sime en 0750 uh, 709